Ee, naaba nimbashoboorora aha buhanuuzi, ku ori oimukyo ry'omuhanuuzi, ku ori oimukyo ry'omuhanuuzi, waamanya oti niinyenda ogwo mwoyo gw'obuhanuuzi, oyezirikye, otakaateekateeka okuhanuurira omu mamotoka, otakaateekateeka okuhanuurira, oyezirikye omanye oti naaza kuba omuhanuuzi. N'obu ekintu kyakuteera ahantu hu otakubaasa kuhika, kwonka bakamanya ngu nanka n'omuhanuuzi omurungi, nibaza kukwakiira. Mbwenu shi ku baraakushange omu nterukumi, baakushange omu za Rwengiroova, baakushange nkahi, nibaza kukweta ogyende obihanuure? Tokuza kubihanuura. Nikyo kyabaire kibuza abahanuuzi amatungo. Ruhanga akaabiheereza ekyo eki yaabaire abiheereize kugira ngu bashoboorore amaka, bashoboorore ebiraaraare, ekiraateere bamwete, mbwenu agu, a, a, abe nk'omupakasi w'abantu, nk'omuhuuku w'abantu. Ogwo niwe muhanuuzi. Kwonka omuntu ku akugira ati, Ndi omuhanuuzi, Nkanda ngu ahahanuure, ahanuure gye kandi, kandi eby'oburyo kandi eby'amazima naaba naakishaba, nanda ngu ayombekye orurembo, arwombekye buzimazima, ku araarigye kurwombeka nanga oruhame rube orw'amaani, hati naabe omurangi, arangye nanga eby'embabazi kandi ebishoboorookirwe kandi eby'amazima, hati na agabe ebishaka. Hati n'obu agabe ebishaka nanga ebishaka bigira obutambi oraamwijeho akire? Akish obuhanuuzi noza kuguma nohanuurira abaraije? Ka nindeeba ngu abihanuuzi obwo omwoyo gw'obuhanuuzi bwagurugamu. Abihanuuzi tikwo bari. Ekyo nikikorwa abarangi. Omurangi niwe arikushutama omu ntebe akaguma naranga. Ekigambo kye kikeeyongyerayo, ahabw'okuba we naagamba ebikuza kwija ebi batamubuurize, kandi n'obu orikwija omu maisho ge, akurangire ebyakubaireho otarikubimanya kandi n'ebirikubaho otarikubimanya, ogwo niwe murangi, niwe ashutami omu ntebe. Omuhanuuzi tagira ntebe, Entebe ye n'ahi baamweta. Entebe ye n'ekiraire. Entebe ye n'ekitaire. Entebe ye n'obushoboorozi. Entebe ye n'enkoni ye. Entebe ye n'eicumu rye. Entebe ye n'omwenda gwe. Ahabw'okuba n'obu baakugira ngu omuti gumazireho emyaka nka bishatu nari emyaka rukumi, omuti ogwo gugwire, nibeeta omuhanuuzi aije agureeba. baamugira ngu hariho eibaare rikahari aha n'aha rimazireho emyaka mingi kwonka eryo eibaare rihendekire. Nibeeta omuhanuuzi aije arireeba, arihanuura. Abo nibo bahanuuzi. Kwonka imwe eki murimu tinkukimanya. Nooreeba buri omwe orikwija yaaza aha puraatifomu, yaatunga puraatifomu yaagamba ngu nimuhanuuzi. Oza omu rurembo oguma noogamba bya kakara ka shagama ngu nimuhanuuzi. Oze omu rurembo ogambe aha byarumanyika ngu n'omuhanuuzi, ogambe ahari obushonga orikweihirweho obugabe ngu n'omuhanuuzi. Ebi byona torabishangireho, tora ekirikumanyisa okabishoma, tobyorekirweho, okabihurira oine obwengye. Hati niiwe oine obwo obwengye obw'okwegyesa ebintu. Iwe ori omwegyesa, tori muhanuuzi. Iwe ori omwegyesa, yegyesa abantu, yegyesa obunyakare, yegyesa oku obuga bwabaire buriho, yegyesa aha bintu nk'ebyo. Kwonka ku orikwija waagira oti ndi omuhanuuzi, baguma yaakuhurira, akuhurira otakuhanuura kureka oriyo nooteekyereza. Na baamaraika boona omu nsi yoona nibaza kukufubira. Waaba nooyeeta omuhanuuzi, omuhanuuza ondiijo akakuhurira, akuhurira otakuhanuura, kureka nooteekyereza, nooteekyerereza abantu ebyabaire biriho. Nooteekyerereza abantu ebyabaire biriho. Kare itwe ahu twakuriire tukaba twine ebintu ebi twabaire tutaahamu. Hariho ebiito, hariho ebigano. hariho ebigunjano, ebigano noshusha oti nibyo ebigunjano nana ebitekyerezo ebintu nka bina ebito ebigano ebitekyerezo n'ebigunjano omuntu akaba atekyerereza ebyabaire biriho ebyo bikaba bikorwa abantu bakuru itwe n'abaana twete ebito nangwa n'abantu bakuru bakaba batwetire ebito eby'amaani ebigumire bareeta ebitekyerezo ebito nibyo ebishakuzo. Bashaakuza bareeta ebitekerezo haija ebigunjwano ebyabaire biri ebigunjano ni nk'orumanyo n'okushoboora. Orumanyo omuntu areeta ekintu oshanga nikishoboorwa abanyabwengye kwonka ebyo bikaba biba eby'abantu bakuru munonga bikaba bitari by'abaana. So.